Aw tunah hian a theni khua kan awm a, tun lai ṭung tak chuanin Athens kan tih kha a ni a. Chuanin Philko Paula an Areopagus lai takah a ding a tih Bible in a sawi a, kha helai hi Areopagus an ti a. Chu chu Areopagus kan Bible a Mizo Bible ah chuan kan tih kha a ni a, keini pawn helai hmunah hianin hun kan hmang dawn a. Faith Tours and Travels Turkey, Greece tour kal lai mek kha a ni a. Bible duh chhiar leh tawngtai na hun kan hmang dawn a ni. Tirhkohte thil ti bung sawm pasarih chang sawm hnih pahnih atangin tin kuala chu a riau pahnih lai takah chuan a ding a, a sawi a, Nangni a themi khua a mite u, engkimah sa khawngaih sak mi tak in ni tih ka hria e. Ka len pah a, inchibai buh ka te ka en laiin mai cham pakhat a chunga hriat loh Pathian tan tia ziak ka hmu a ni. Chutichuan hre lova chibai in buk thin a kha, chu mi a thu chu ka hrilh cheu a ni. Pathian khawvel leh a chhunga thil zawng zawng siamtu tu lei leh van lal a nih avangin kuta sak inah te a awm lo va, thil tla chham angin mihring kuta rawngbâwl sak in a awm hek lo. Amah ngei chu engkim hnena nunna te, thawkna te leh thil zawng zawng min hmuh a ni zawk em? Tin lei chung zawng zawng a awm turin phulhmuh khat ringin hnam tin a siam a, an tân hun bite a ruat a, an awmna ri te pawh a kham.

tur a ni lo ve. Chutichuan, Pathianin kan hriat loh lai te a haider thin a, nimahsela, tunah hian ramtina mi zawng zawng sim tur tur a ti ta a ni. Ni a tiam avangin, chumi ni ah chuan a miruat, a chhuk leh a mite fel takin a ngaihtuah tir ang. Chu chu Pathianin amah chu mitthli zinga ta kai thovin, mi zawng sawng hnenah a hriat tir tawh a ni tiin, tin mitthi zinga ta thawh leh hnathun chu an hriat ve leh a thenin an nuihsan a, a tanin he tu hi i hnenah kan la ngaithla leh ange an ti a, chutichuan Paula chu an zinga ta a chhuak ta a ni, mahsela mi tute emaw a hnenah an tel ta tlat a, an ring ta a, chung zinga thenkhat chu Areopagi a mi Dionusia leh hmeichhe pakhat a hming Damari leh an hnena mi dangte nen. Chuan an ni. Ti thleng ni se, Lal Patna Cha tan Lal Bishop sak rawh se. Helai hmunah hian Kirhbuak Paula chuan kan Lal Isua Krista chanchin tha ah mitthi thawh lehna thu pawh an lo la hre lo a, amah rawh chu ka kha thil kha thil thar deuh mai a ni a, zah puai miah lo in min an ani kha kha hun lai a, enge min mi ropui lutuk ka mani el a, ke Paula Khuasa thiamna leh hriatna thuthleng nei rawh mi kha tiang ang, mi ropui lutuk khan in mi nuih zat khawpui ti lo in,

Kan ram leh hnam Mizo Kristian te Pathian in a rah chhuah tur a a din hnam kan ni a, chuvang chuanin Pathian thil ti theihna leh Pathian in engchin in nge kan hnam hi min la chawisan dawn ama ropuina turin rah chhuah tur a Pathian tam than kan ni tlat avangin hei hi kan nihna tur a ni. Chanchin tha hril ama thutak a awm leh pian hi a pawimawh em em a ni. Pathian hnaih daih loh tawngtai.

Tha lo ta ngau a ni a nih a tih pawh ram leh hnam thu ah Lalpa ka lo harh ve tawh a. Lalpa chu lai hmun ah nge chuan a taka hun hmang thei a min siam avang hian Lalpa lawm thu ka hrilh che a. Ka fak che Lalpa kan chawi mawi che a ni. Vawiin ah hian Lalpa hmun sang ber lo changang che. Vawiin ah hian Lalpa he Mizo hnam hi nang in awm ze nei in nang in min tin a, min hruai a. Lalpa kan awmna turin ramri min kham sak a. Lalpa tunah hian chu kan map pawh chu Lalpa fel tak pawn ala awm lo a ni. Mizo hnahthlak te Lalpa kan la awm khawm hlei thei lo va. Lalpa min din chhan tak chanchin tha hrilh. He khawvelah Lalpa nikin nia Lalpa khawvel tawp tawn lama Lalpa hnam tin hnena chanchin tha hrilh, min din hnena chanchin tha hrilh hi Lalpa i thu a awm a. Chu chu Lalpa he Mizo thlah te, Mizo hnam i din te hian nasa taka Lalpa kan tih tur pawh a ni. Lalpa, he hnam hi hnam fing tak pawh kan ni lo. Lalpa, anga erawh chu nangmah hriatna kan nei ve tlat mai. Lalpa, i duhdan a nia. Lalpa, tunah pawhin sa khuana leh nangmah biakna kawngah kan tha lai te leh mi zawng zawng hianin Lalpa ah chu chu kan tuipui ber hi a ni tlat mai a ni. Lalpa, chuvang chuan hemi hi he khawvelah hian ti darhtu, Lalpa pu darhtu kan nih hi i duhdan a ni. Lalpa.

Sawmtei ropui kan ti a, Lalpa nangmah ina i i thu tia mah le i thil tih hi Lalpa mihring ten kan hre piah thei ngai lo. Mimal nuna vawiin nia Lalpa he lai hmuna kal ti ngei pawh hi Lalpa thlah tu te atanga en chuan Greece kal tur hmel pawh kan pu lo kei ngei pawh ka ni. Mahse Lalpa nangin vawiin nia chuan i rinawmna min hmuh tir a kan ti. Chin chin, kan grah chin han san tawh zia te hi Lalpa i thu vang i malsawmna a ni tih ka hria. A hnam ang pawh Lalpa nang ina min ken tir tur te, a hnam ang pawh Lalpa nang ina min rah chhuah tir dan tur te hi Lalpa kan hre thiam tha lo a ni. Chuvang chuan Lalpa he hnam hian i lam dik taka Lalpa kan lo hawi theihna turin vawi nia han kan ram leh hnam tan pawh kan rawn ṭawngṭai a ni. Kan hruaitu zawng zawng te. Sakhaw hruaitu te, Lalpa Kohhran hruaitu, Lalpa sorkar hnathawk sum dawng lehkha zir zawng zawng te hi Lalpa dik taka, Lalpa i thu taka, he thu hian i dan bu hi chhuahsan suh se tiang khan nangma thu taka kan din a, kan harh chhuah theihna turin kan ram leh hnam tan pawh India kan rawn ding e. Ropuina leh chawimawina rawn chang ang che. Heng hi i Fapa Isua Krista hmingin lawmthu sawi chungin kan rawn dil in kan rawn indan e. Amen.